Hawa. Hay Allah, ana näme? Diýip bilýär. Şo gitdi. Tri metra nad urovnýem neba. Geliň dostlar şu gün şu film barada gürrüň edeliň. Federiko Maçianyň togsan ikinji ýyldaky ýazan romany esasynda düşürilýär birinji film. Dünýäň ýüzünde uly üstünlige eýe bolýar ýaşlar tarapyndan. Emma ispan filmleri bular ýaly populýarny bolanok dostlar dünýäň ýüzünde käbirleri şular ýaly bolup çykýa. Ikinjisinem çykarýalar. On ikinji ýyl oňum ssenariýasyny şol adam ýazýa romany ýazan adam. Emem režissýor aýtýa meň ikinjisini aýdasym gelýän adamlara ýetiresim gelýän pikirim bar şoň üçin çykdy diýýa. Menem gowy gördüm dostlar şu filmi liçn meň üçin täsir galdyrdy döwründe häzir göremde üýtgeşik meni wpiçitleniýa goýanok ýöne integem razylaşýan ýerlem bar. Režissýor aýtýa dostlar men diýýä şeýle pikirleri filmde düşündirjek boldum diýýä kä wagt gatnaşykda wagtyň geçmegi bilen bir biriň betbagt edip başlaýaň sen uje hemme usulyny barlap gördüň ýöne bolanok sen gabat geleňok uje sen arkaýyn ýatybam bileňok işläbem bileňok Bir biriňe seredeňde uje düşüneňňo gerekmi sen bir birige ya gerekgämi ahyrem karara gelýäň aýryşmaly diýip aýrylyşýaň ýuwaşjadan işleňňem düzäp başlaýa gülüp başlaýaň durmuşa bolan höwesiň artyp başlaýa hemme zadyň gowy bolýara ana şonda ýene bir pikir gelýä diýä täzeden başlap görseň nähili bolarka indi işimem gowy hemme zadym düzedä diýip. Şu düýbünden ýalňyş pikir diýýä. Naborot şo döwür bolmaly şo zatlar diýýä. Sen şo döwür bir-biriňe motiwasiýa bolup işleňem düzemeli, bagtlam duýmaly özüňi. Yzyňa dolanmak diýýä, goýberip bileňsoň goýbermeli yzyňa dolanmak özi ýalňyş, täzeden şo bir ýerde aýlanyp durmak bolýa diýýä.

Kiçikaň diýä ýaşkaň oglanlar bilen gülüşip degişip birinji gezek alkogol içip görýäň. Olam seň üçin iň bir hezil bolan gün bolýar diýädä. Soň ýene gaýtalasyň gelýär şony, eý şo gün ýaman hezil boldy, gülüşdik, degişdik. Onsoň ýene alkogol içip görýäň. O diýen bolanok, hezillik duýaňok. Onsoň pikir edýäň, hä, dozasyny köpräk içmeli, dozasyny köpeltmeli diýip. Köpeltýäň, onda-da bolanok. Hasam köpeltýäň, özüňi ýitirip başlaýaň diýýä. Uje sen özüň däl, ýöne bagtlydyň öýtýäň özüňe çaýkanyp. Şeýdip dostlar ýuwaşlyk bilen ýaramaz keýplere ulaşýaň. Şoňa düşünenok adam diýýä ol alkogol bilen hem bagly däl, ýa belli bir adam bilen hem bagly däl. Prosta moment, wagt. Hemme zat pazyl ýaly ýerine düşýär-ä. Ana şonda bagtly duýýaň-a. Şo momentiň özünde bolýar, gaýtalanmaýar soň diýýä.

Adaty Golliwudyň podrastkowy melodramalaryna meňzeş däl dostlar, sebäbi Ispaniýanyňky pikir edişlerem, kino döredişlerem başgaçarak. Şol ýaly täsir etýän ýerleri bar dostlar, köpüňizä görensiňiz, görmedik bolsaňyz, melodrama gözleýän bolsaňyz görüň dostlar şony. Şony belläp geçesim geldi dostlar. Janyňyz sag bolsun, işleňiz ugruna bolsun.

Daşary ýurtlarda dostlar, institutlarda, uniwersitetlerde düýbünden başga sferadaky adamlar leksiýa geçýärler baryp. Şolar ýaly bir wideo gördüm, şony paýlaşasym gelýär siz bilen. Bir döwür Mark Mero diýip restler bolan, togsanynjy ýyllar populýarny bolan. Häzir welin şular ýaly gürrüňleri bilen tanalýar. Şol aýtýar okuwçylara, Dostuňy görkez maňa, men seň nähili adamdygyňy aýdyp bereýin diýýär. Şol biziň tirkeşýän adamlarymyzyň bize nähili täsirini ýetirýänini aýtjak bolýada, türkmençilikde-de bar-a, Ýigidi dostundan tana diýip. Şol örän dogry aýdylan söz-dä. Soňam aýtýa, Men size ejem barada gürrüň bereýin diýýä. Meň şeýle bir ejem bar diýýä, Meň iň uly balesçigim. Ýaşlykda, meselem, futbol oýnasak, polýodan pökgini äkidip barýan bolsam, ejemem gidip barýandyr o ýüzi bilen, Bol oglum, bol oglum, bol diýip. Menem utanýan diýýä, oglanlaram eýseň ejeň maýol diýse ýoklaý meni atanamok bir daýzadyrda diýip. Soňam işler ugruna bolup başlady-da men resler boldum diýip, bäş manat düşüp başlady, bir ýerde bolgusyz adam bolsa meň dostum boldy, daňdan sagat bäşde gelýän öýüň çyrasy ýanykdyr. Znaçit ejem ýatmadyk. Girýän, ejem oňatma oglum geldiňmi diýýä. Menem gaharym gelýä, eje şu wagt hiç zat sorama, nastroýanýam ýok diýip komnatyma girip gitýän. Şeýdibem şo durmuş başlady. Aý geçdi, gün geçdi, şondan soň ejem bilen haçan normalny gürleşenim ýadyma düşenok diýip aýtýar. Soňam günlerde bir gün bular Ýaponiýa gitýär çykyşa. Çykyşymyzy etdik, nomerime geldim, ýatdym. Gije sagat üçde işik kakylýar diýýär. Açýan menejerim. Telefony berýär. Diňleýän aglap dur garyndaşlarymyzyň biri. Näme diýsem aýdyp bilemok diýýär. Näme aýt diýsem aýdyp bilemok. Ahyrym ejeň ýogaldy diýýär. Telefon elimden gaçdy. Aşak düşüp ylgaýan köçeden ýe Eje, eje, eje garaş diýip. Bilýän Ýaponiýadan ejemiň ýanyna ýetmejegimi ýöne saklanyp bilemok diýip aýtýa. Erk edip bilemok özüme. Düşünip bilemok, kabul edip bilemok şony. Gygyryp gidip barýan, gidip barýan. Soň patasyna geldim. Ejem ýatyr welin ýanyna baryp bilemok. Näçe metr bärde durun diýýä-dä. Namys etýän, baryp bilemok, özüm dözemok, ýigrenäýşimden ýaňa bagyşlap bilemok men nähili erbet, nejis çagadygymy diýip. Ahyryn bardym ejemiň ýanyna. Ýüzüne seretdim men, ejem şeýle bir owadan eken, şeýle bir ejem owadandy. Şoň üçin. Şu meň ýalňyşlygymy indi hemmäňize sapak bolsun diýip aýdyp aýlanyp ýörün. Adam bir zady ýalňyşýa, onsoň düzetýä özüni. Ýöne şon ýaly ejeňi ýitireňsoň, onam özüň günäleseň bir zatda, düzeliber, bagyşlamaýaň sen özüňi diýýä. Şuny paýlaşasym geldi. Meň öz ejemem ýetim da, hakyky mamam ejem gitçika ýok bolan. Soň orus mamam bolan men. Ýöne ejem aýtýar meň ýaman gowy enem bardy diýýär ejemiň ornuna. Şo gürrüň bererdi diýýär-de, uruş döwründe owullarymyz ýok, ýoldaşlarymyz ýok, Açlyk, horluk. Şonda bir goňşy daýza gelerdi. Ogulmaral, azajyk ysmanaňdan ýygaýyn-la diýip, mellekden. Olam ýygyber diýsem, her gezek ysmanak ýygmara gelende gelýärdi-de, Ogulmaral, gynanma, nesip bolsa, oglumyz geler, çörek iýeris, et iýeris, gynanma diýip, özi menden beter gynanardy diýip. Soň gitýär, soň ýene gelende ertesi gün, Ogulmaral, gynanma, nesip bolsa, ogullarymyz geler, ýoldaşymyz geler, toý ederis, ýag iýeris, ýüpek geýeris diýip, her gezek gelende şeý diýeris, diýýär-de görgüli. Soňam bir gün daşaryk çyksam, şu ysmanakly mellegiň içinde ýaňky daýza ýogalyp galypdyr çişip. Şu garaşyp-garaşyp görgüli. Bir gezegem gelende çöregem soranokdy diýýär. Paýlaşar ýaly çöregem ýokdy welin şol soranokdy diýýär-dä. Şu ogullaryna garaşýardy diýýär. Ýöne şol ysmanagy äkidip gowurmany ýagam ýok eken. Çöregem ýok eken-ä. Prosta äkidip şu ysmanagy iýýär eken görgüli. Çyglygyna. Ýa şu mellekde oturyp iýýär eken-dä. Şu ejä aýtjak bolýanym, eje görgüli, hiç kimden hiç zada garaşanok, diňe şu öz ogluna garaşýar, öz çagalaryna garaşýar. Käwagt köpimiz gowy görýäris ejelerimizi, ýöne özümiz bir zat edesimiz gelýär. Ejeme men jaý salyp berjek, ejeme pylan zat alyp berjek ýa pylan ýere äkitjek diýip. O görgüliler bolsa olar ýaly zada-da garaşanok. Prosta süýjüjik alyp bararyna garaşýar. Soňky döwür menem kän öýe elim degenok. Yzygiderli biri bir zat çykarsa çykarjak bolýan, zat etýän. Ýa-da o gün ýakynlarymyň birine bir kömek gerek boldy. Maňa-da kän reklama soraýarlar. Örän kän gelýär. Şoň içinden köpüsini alamok. Aýdaýmaly gowy zatlaram aýdamok. Birden men ýigrenäýmesinler, adamlar halamaz diýip.

Birden bitäýen ýagdaýynda soň özümizi bagyşlap bilmeris ýaňky ýaly.